Indiki mysala seredýäs. Üç gyzyl, iki ýaşyl, bir gök we bir sary maşyny bolan firma meňzeş reňkli maşynlary bir ýerde goýmak şerti bilen maşynlaryny näçe görnüşde park edip biler? Indi jemi näçe sany maşyn bar? Onda üç ýaşyl, üç, dur, onda üç gyzyl, Iki ýaşyl, bir gök we bir sary. Şuny bir grupba, muny bir grup, bir element ýaly göz öňüne getirsek, jemi dört sany elementimiz bar diýip hasaplasak, bularyň permutasiýasy dört faktorial bolýardy. Indi ýene bir ýagdaý bar, bärde göz öňünde tutmaly. Üç sany gyzyl maşynam men öz aralarynda hatarlap bilýän. Onda üç faktorial oňa degişli. Iki sany ýaşyl maşynam öz arasynda hatarlap bilýän. Iki faktorialam oňa degişli bolýar. Şuny hasaplan ýagdaýymyzda netije çykýar. Indiki mysala seretýäs. Bäş ýurduň hersinden üç adam halkara maslahata iberilen. Suratçy her kimi öz ýurtdaşlary bilen durjak ýagdaýda olary hatarlap surata düşürmek islese, näçe görnüşde olary hatarlap biler? Indi şeýle bäş ýurt bar, üç-üçden. Bir ýurt üçin üç adam, iki ýurt üçin üç adam, üç ýurt. Dördünji ýurt, bäşinji ýurt. Her ýurt üçin üç adamdan. Indi şulary men näçe görnüşde hatarlap bilen. Birinjiden, şu üç adamy men bir grupba, bir element diýip hasaplan ýagdaýymda jemi bäş element bar. Onda bäş faktorial, ýagny bäşiň permutasiýasy bolýar. Köpeltmek hersini öz içinde-de üýtgedip bilýän. Onda şu grupbaň içindäki üç elementiň, ýagny üçüň permutasiýasy hem üç faktorial. Muň üçin üç faktorial Bu grup üçin, üç faktorial, bu grup üçin, üç faktorial, iň soňky grup üçin, üç faktorial. Eger şuny hasaplan ýagdaýymda, men jogaby tapdygym bolýar. Indi meňzeş elementli köplükler üçin permutasiýa nähili bolýar? Eger bir köplükde birinji görnüş elementden n bir sany, ikinji görnüşden n iki sany, Üçünji görnüşden ene üç sany bar bolsa, onda onuň permutasiýasy şu formula esasynda hasaplanýar, ýagny n faktorial gatnaşan n bir faktorial, n iki faktorial, n üç faktorial şeklinde. Indi şu ýerde bagban sözüniň harplaryny näçe görnüşde hatarlap bolar diýýä. Ony şeýle e, şuň permutasiýasyny tapjak bolan ýagdaýymyzda jemi näçe sany san bar? Näçe sany harp bar bizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial Gatnaşan, aşakda-da meňzeşleriň faktorialy. Bizde B-den iki sany ba, onda iki faktorial, A-dan iki sany ba, köpeltmek iki faktorial. Diýmek, e, alty faktorial bir köpeltmek iki, üç, dört, bäş, alty, gatnaşanam bir, iki, köpeltmek bir, iki. Şuly bilen dördi aýyran ýagdaýymyzda e, Iki üçiň alty, köpeltmegem alty bäşiň otuz. Deňdir, ýüz segsen. Diýmek, men şu bagban sözüni ýüz segsen görnüşde hatarlap bilýän. Birem, ýene bir üýtgeşik ýagdaý, tegelek permutasiýa bar. Haçanda bir, meselem diýeli, üç kişini hatarlanymyzda, permutasiýasy göni n-faktorial bolýardy. Ýöne bir tegelek stoluň daşynda hatarlan ýagdaýymyzda nähili bolýar? Şu bir nokada iki gezek hasaplanan ýaly ýagdaýa gitýär. Şoň üçin hem biri aýryp hasaplaýas o ýerde. Indi şu ýerde mysal bar. Bäş sany gyzy tegelek stoluň başynda näçe görnüşde hatarlap oturdyp bolar? Onda men muny göni n minus bir formula görä etjek bolsam, n-imiz, bäş, onda bäş minus bir faktorial deňdir dört faktorial. Diýmek, şuny hasaplan ýagdaýymda, bir, iki, üç, dört, bäş gyz tegelek stoluň başynda ýigrimi dört görnüşde oturyp bilýär. Eger men bulary tegelek stoluň başynda däl-de, ýöne şeýle gün çyzyk hökmünde hatarlajak bolsam, onda bäş faktorial hasaplamaly bolýan. Mysala seredeli. Bäş türkmen, üç türk, dört gyrgyz diplomat tegelek stoluň başynda, her ýurduň diplomatlary bir ýerde oturmak şerti bilen näzikçe görnüşde oturyp biler. Indi bäş türkmen, üç sany türk, dört sanam gyrgyz. Indi şularyň birinjiden men hersini bir element diýip hasaplamaly. We bular üç sany element, üç sany element tegelek stoluň başynda oturýany üçin, Üç aýyrmak, bir faktorial. Bu, ýene bir göz öňünde tutmaly ýagdaýym, bul bäş kişinem men öz arasynda üýtgedip bilýän ýerlerini, bäş faktorial çe görnüşinde, üç faktorial, bulam dört faktorial. Indi şuny hasaplan ýagdaýymyzda, üç faktorial, dört faktorial, bäş faktorial. Indi täze temamyz kombinasiýa. Kombinasiýanyň permutasiýadan tapawudy, bärde seçýän elementlerimiziň yzygiderligi wajyp däl. Ýagny başgaça aýdanda, N elementli köplüklerden R elementi yzygiderligine garamazdan seçmek üçin ulanylýar. Formulasy şu aşakdaky ýalak şu ýagdaýda berilýär. Käwagt başga görnüşde-de ýazylan şekiller bar, olara-da gabat gelmegiňiz mümkin, ýöne hemmesiniň manysy bir. Ýokarsynda we aşagynda sanlar ýazylan şekilde-de käwagt ýazylyp bilinýär. Bärde n ähli elementler bar. Bärdäki r harpymyzam içinden seçjek elementimiziň sany. Formulamyzam n faktorial gatnaşyn r faktorial köpeltmek n minus r faktorial. Indi. Şu ýerde kombinasiýa bilen permutasiýanyň tapawudyna düşünmek üçin mysal görkezilen. K köplüginiň elementi bir, iki we üç sany san we şulardan şul üçüsiniň kombinasiýasyny iki sany şul üç elementi bolan köplükden iki sanyň kombinasiýasyny men nädip tapyp bilýän? Iki sanyň kombinasiýasy diýmek üç elementden iki elementi näçe görnüşde seçip bilerin? Indi şu aşakda görkezilen Bir bilen ikini seçip bilýän, bir ýagdaý. Iki bilen üçi seçip bilýän, ikinji ýagdaý. Bir bilen üçi seçip bilýän, üçünji ýagdaý. Şu ýerde bir, iki, iki, bir diýmegiň manysy ýok, sebäbi yzygiderlik esasy däl bärde. Permutasiýa bolanda nähili bolýar? Permutasiýada yzygiderligem rol oýnaýar. Onda bir, iki şeklinde goýup bilerin, iki, bir şeklinde goýup bilýän. Iki, üç, üç, iki, bir, üç, üç, bir şeklinde jemi alty şekilde goýup bilýän. Onda permutasiýasy alty, kombinasiýasy üç bolýar diýmek. Indi formulamyz esasynda şu ýerdäki mysallary hasaplasak, kombinasiýa sekiz elementden ikisini seçen ýagdaýymyzda sekiz faktorial gatnaşan iki faktorial Ýaýyň içinde-de sekiz aýyrmak iki faktorial deňdir. Sekiz faktorial gatnaşan iki faktorial köpeltmek alty faktorial. Indi şu ýerde sekizden altyny biz gysgaldyp bilýäs. Sekiz diýýänimiz näme biziň? Birden şeýle köpelden ýagdaýymyzda Alty köpeltmek, ýedi köpeltmek, sekize çenli. Şonuň üçin men şu bölegi bilen şu alty faktorialy gysgaltýan. Yzda näme galýar? Ýe, a, ýedi köpeltmek, sekiz galýar. Sekiz bilen ikinem gysgaldan ýagdaýymda şu ýerde dört galýar. Diýmek, netijemiz ýedi köpeltmek dörtden ýigrimi sekize deň. Indiki mysalymyz dört faktorial gatnaşan üç faktorial. Men göni aýryp ýazmakçy, dörtden üç aýyrsak bir faktorial bolýar. Deňdir. Ýokardaky bölegimiz birden dörde çenli. Bu tersden ýazsak belki gysgaltmak has aňsat bolup biler. Onda dört köpeltmek üç köpeltmek diýip bire çenli. Bulam üç köpeltmek iki köpeltmek diýip bire çenli. Birem bir köpeltmegiň özi. Onda şu şuň yzynyň gelýän iki bolany üçin şu bölek gysgalýar we netije dört bolýar. Indi mysallarda nähili gelýär? Göni kombinasiýa berilmedik ýagdaýynda nähiliräk meselelerde ulanýarys kombinasiýany? Mysal sekiz. A mysaly seretsek, restorandaky müşderi şokoladly, limonly, üljeli we wanilýaly doňdurmalardan birinden, ikisinden ýa-da üçüsindenem bir top alyp bilýän bolsa, müşderi näçe görnüşde doňdurma alyp biler? Onda şu ýerde seretýän jemi dört sany görnüşli doňdurma bar. Men şu dört görnüşli doňdurmanyň içinden bir görnüşini, bir top alyp bilýän bir görnüşinden. Onda dörtde bir, birini seçip bilýän. Ikinji ýagdaý, dört görnüşinden iki sanysyny seçip bilýän. Üçünji ýagdaýym, dört görnüşinden Üç sanysyny seçip bilýän. Indi şulary hasaplan ýagdaýymda meň jogabym gelip çykýar. Onda dört faktorial, gatnaşan bir faktorial, dörtden bir aýyrýas, üç faktorial. Goşmak, dört faktorial, aşakda iki faktorial, dörtden ikini aýyrýas, iki faktorial. Goşmak, dört faktorial, gatnaşan üç faktorial, dörtden üçi aýyrýas, bir faktorial. Indi şu ýerde dördüň öňünde üç faktorial bar diýip alsak, bärde diňe dört galýar. Iki faktorial bärde şeýle azajyk açan ýagdaýymyzda iki, üç, dört diýip alyp bilýäs. Şu iki, iki bilen şu dördi bidiren ýagdaýymyzda bärde alty galýar. Üç bilen dördi gysgaldan ýagdaýymyzda dört galýar. Diýmek, dört goşmak alty goşmak dörtden jogabymyz on dört. On dört görnüşde alyp bilýän eken. Indiki mysalymyz Noldan dokuza çenli sifrleri ulanyp, abs görnüşinde bolan üç belgili sanlardan, A uludyr B-den, B uludyr C-den şertini dogry getirip boljak näçe san san ýazyp bolar? Indi şeýle pikir etsek, jemi näçe sifr bar? Şu ýerde on sanaky sifr bar. On sifrden üç sanysyny, islendik üç sanysyny seçdik diýeli. Meselem, üç, alty, ýedini seçdik. We men şu üç seçen sanlamy Täzeçen sanlamyň iň ulusyny hemişe birinji ýazyp bilen, ondan soň ikinjini orta ondan kiçi sany ikinji ýazyp bilen, iň kiçinem üçünji ýazyp bilen. Ýa bu diýmek bolýar men islendik seçen üç sifrimi şu ýagdaýda hatarlap bilen. Onda on sany sifrden men üç sanysyny näçe görnüşde seçip bilerin? Oň üçin ýene kombinasiýany ulanýas. Onda üç. deňdir, on faktorial, gatnaşan üç faktorial, ondan üç aýyrýas, ýedi faktorial, deňdir, on bilen ýedini gysgaldan ýagdaýymyzda ýokarda näme galýar, sekiz köpeltmek dokuz, köpeltmek on, aşakda-da iki köpeltmek üç, ýagny bir köpeltmek iki diýip al, şo bölegini ýazmaň net, ýagny bir köpeltmek iki köpeltmek üç. Indi şu ýerde iki bilen. Sekiz gys galsak, dört galýar. Üç bilen dokuz gys galsak, üç galýar. Deňdir. Üç-dördüň on iki, ony köpeltýäs, ýüz ýigrimi. Diýmek, ýüz ýigrimi sany san ýazyp bolýan eken.